Nya nyalai bala mayuh kitai betemu baru nih sekali tu. Aku arap ka kita nya udah sedia nganti cherita Bujang Lemau tu ba tusun ti ke empat puluh tiga iya ke ka ditusi aku ngagai kita nalem agi. Ok. Nyadi ba tusun ti ke empat puluh dua nya tadi. Kitai ninga ka senai tu tekenyit lebuh iya nya dani kinyam angkat kemi dia iya meda pintu sida iya tak tetukang orang nadai da peda pintu nya pa nya nutup diri nadai da peda iya tu irau enda rati nangi kumbai iya orang nya tadi. Tama ngagai bilik sida ai pia ka munoh ka empat sedia. Nyalai ari nya tadi iya nya kumai iya apai iya ga pasut dinga iya bekuruh ga apai iya enda patut apai nya ku iya ga laban kuruh apai iya nya ingar amat dinga iya. Nyau kelama lama iya nya tadi udah nya iya ka irau iya perlu pulai. ngagai penyinuk seduai laki iya Ujan Lemau. Datai dia iya lalu madah ke laki iya, Utai kema munyi da dinga nya nama nya tadi nyu bisi nyerauh utai nya tunga ngagai bilik jelibuh aki Cendan takat tiga pintu ari sida iya. Nya alai utai ke nyerauh nya tadi nya kedua kali nyerauh. Iya lalu madah ke Bujang Lemau laki nya nya dinga ade. Nama utai ke nyerawai nya? Nama nya aki chendap nya pini kara enda chekak orang. Pia ku Senai tu. Eeh. Nadai iya nya dikachau orang da. Sigi munyi iya nya memimpi iya nya benung ade, benung iya nya bebuti enggau orang. Tino mah. Agi panjai malam tu, ku Uya Lemau madah ke bini iya. Ninga jaku laki munyi nya tadi dia semai pan lalu ngali ke diri baru. Taja iya gali lalu nguji deka mijam ke mata iya, tang iya tadi lalu ngai tinduk. Pejam ke enggai, pejam ke enggai, bendar amat iya nguji ka ninduk ke diri. Tang mah, lalu enda ulih. Malam maya nya urung iya dini ari dalam meh. Kira iya pukul dua dini hari matir kitai jam diatu. Senai tu agi berundingka sapa orang ke nukangka pintu sida nya tadi. Laban iya irau endar ati deh engka tau orang nya ka ngachau sida sebilik aya. Kada enda udah belalai dalam bilik tu orang nya. Pia ku iya ga. Tu perasa iya meh kami tu legi dipepat ku orang. Ku Runia tudah tuai. Nyam tudah senai tadi mata pepeli dalam petang dia entak ngai tinduk laban ke selalu nangi diri ita dipepat orang. Nyadi laki iya Bujang Lemau nyau bekuruh di nengah iya. Jenak bendar tinduk. Taja pia Snai tu nyengkau ulih iya nat ke ati iya ke irau nya tadi laban iya nemu laki iya enda bisi dia. Nyema enti utai bisi nama-nama tentu ga laki iya tadi bisi nyaga sida iya pia ku runding snai tu. Nya alai snai pelalu nguji baru mejamka mata iya nyau ke puas-puas nya baru snai tadi pen enda berasai sereta betinduk. Tak baru bekabung asai mata iya dia senai tapi si mimpi. Nyadi mimpi iya munyi tu. Senai tu tadi asai ke baru deka nanggarka periuk berapi tengah hari asai dalam mimpi iya dia nya. Nyadi maya nya sida sebilik nadai derumah laban semua sida tadi nya betanah magang. Dia senai lalu pansut ke ruai iya. Da ke nanggarka periwak nya tadi, datai Deruai malik iya ngagai pala tangga. Dia dia tepeda ke temuai dua iku baru niti. Lelaki dua iku nya pan lalu nanya ke penyadi rumah. Jadi jadi niki mah? pia ku orang ke ba pala tangga nyaut seduai nya tadi. Temuai dua iku nya pan lalu niti. Ah, duduk mah, ku indu Kempu Ruai bepala tangga nya ngasuh lelaki dua iku nya tadi duduk. Tang seduai iya madah ke diri enda laban deka napat ke ruai Damu. Sida Damu bisi dia? pia ku seduai nya nanya. Engka bisi, ti enda nyu nurun ke tanah. Ti nyema nadai dia nya. Engka anak is nai aja ke bisi. Nya nyin ari nyin dia ke benung anchut tikai nya. Ku indu nya madahka seduai dua iku nya tadi. Enda ibuh ke sida gamu nya nadai dia ke kenuai tu. Ti is nai bisi dia. Nyadi meh berendau nguyar ke legi ku saut seduai nya. Seduai nya pelu mansa ngagai ruai damu. Indu ke ba pala tangga nya tadi ira undar ati ninga seduai iya. Meda seduai nya tadi ke enda dikelala iya. Enda nemu nama semai. Sapa ke ini mensia dua iku nya? Ku runding iya tadi. Seduai nya tadi pan lalu mupuk ga bejalai nuju Ruai Damu. Nyadi seduai nya dipeda indu nya tadi endang siga daba. Chukup ngena ngepan enggau pekayan orang lelaki maya mindah. Datai ba ruai damu dia semai lalu ngelaluka seduai ngasuh seduai duduk. Apu lalu maka duduk ke atas kia ka pia ku semai. Seduai nya tadi lalu ngaitka duku seduai betandu rusa. Terabai seduai iya da panggai ke seduai iya ba pemanggai. Udah nya baru seduai iya nudok ke diri. Seduai dudok ditu dulu ka aku tu ngambi sarang pinang sara insa ke bilik ti enti. Pia ku semai. Au menu, ku saut seduai nya. Aas naing ipar lalu nyau bebuai-buai pulai ke bilik ngambi baku sara pinang enggau sara insap. Udah nya iya perlu pansut ke ruai baru. Nyadi orang sekayu rumah sida da Mun tadi deh peda senaie dalam mimpi iya. Udah mindah ke tanah makan. Bisi nya nyau beban terabai bisi menya ngambuh sebelah langkau putan menya semina sida ke tuai-tuai enggau orang ke indu-indu bisi ayan sebelah ruai. Kurang ke lalu ngulu seruai iya ngerandau seruai iya. Udah senai iya tadi nganjung sarang insap enggau sarang pinang iya perlu duduk enda lama. Nyadi seduai duduk ditu dulu ka aku ka berapi kitai tiga dulu pia aku semai madah ke temuai dua iku nya tadi. Au alai ngelu bayak bisi sida tu nyengau kenuai berengau seduai tu ditu. Ku seduai nya senai perlu tama ti bilik datai da bilik iya perlu nyelia ka pemakai. Enda lama daya ke didinga alu orang ngerangau mangau makai. Ukai mudah ke jaman semai laban endang sigi indu tulung ngensak kumang ari pangau dilau. Makai kita ka tama ke bilik dulu legi berengau baru pia ko semai ngangau ke seduai iya. Ninga semai menyampat nya ngangau makai dia temuai dua iku nya sama merening pengendiri. Udah nya baru seduai angkat tama ke bilik. Nyadi bala orang ke tinggal deruai tak sama baka mengap memegang laban sida lalu bedau ngelala sapa temuai dua iku nya tadi. Kada deka munoh kitai. Ti nya munsuh abis kitai serumah tu ke upat ke dua nya agi pia ku rodiang sida. Enda pah. Tuhan nya munsuh aku laban aku, ku keluar ke bejaku dalam ati. Tu nya mai nya munsuh enda. Senaie nya ngangau peseruai nya aka. Ku sekeda sida ga Tang asai ku udah ke meda gamang seruai nya pia ku siku indai tuai ri dia. Oi, mapat deh. Dini kitai menoa tu ditu bisi baka gamang seruai nya. Engkau meh mimpi dek kini, ku saut siko ari sida nya tadi bedalat nama nya betalat ngundah tuai nya. Nya alai datai seduai iya dibilik deh muai dua iko nya tadi dia seduai nya lalu nudok kediri apo jam pandar ke nuan berapi ne enggau. Indah indu kami menuai nyi enda nyampat enda tu, ku seduai nya tadi, jaku. Enda nyi nyampat deka tang da meh seduai ke sigi deka maya iya nama nya tai sigi nyu ka mansau magang sigi udah di tanggar ka aku periuk tadi lauk udah da dilempan nyalai utai nya baka ke jampat da peda seduai pia da ku semai nyaut seduai iya. Ka baka ke nemu penatai seruai seduai ga ko ka, pia ko Snai madah ke seduai nya. Aaa temuai dua iko nya tadi palu makai peda keno lauk mayuh endar dibantai ke Snai. Enda lama alai makai dia seduai nya pan lalu madah ke diri kenyang udah temu makai dia Snai palu mantai kai tuak. Nama agi dah seduai aku lalu ngirup mega. Benung seduai ke ngirup dia senai pen lalu bekemas ke pingai mangkuk. Udah tembu iya perlu nunga seduai nya tadi. Em nyadi tu pia ga ka aku tu enggai enda nanya ka pejalai seduai ke tu. Kubah aku enggai enda nanya laban bala aku ke lelaki nadai ditu magang sida iya. Semua udah sampau ke tanah. Nya alai enti seduai nya bisi pejalai, bisi kebuah ke datai enda ga mali nemuai tang aku tengah enda nemu tuju pejalai seduai madah meng seduai ke aku ku Senaie tu nanya seduai diku nya tadi. Bah padah keja nebuat pejalai tua ngambi kendu tu nemu pia ku siku ari lelaki nya tadi. Pia ku tu endo. Nyadi kami ke deka enggau din bisi ninga rita laki nuan deka mai kita serumah lebih agi anak nuan Tegong Okela tu ngambi ini seduai iya da Batang Mekam. Nyadi kami madah ke diri nya enda ulih enggau sida ikin laban kami tu deka ngayau ngagai menua tisi langit. Enda ibuh disarup kami pan sida. Ulih mutai din tang kami tu enggau ina madah. Taja pia kami enda ulih enggau ku nuai buat enggai enda ngabas tegung seduai kilat tang ka seduai menyadi nya nadai ditu nya alai ba nuan mah ke megai tu ninggal ke utai tu ngambi ke bisi dikena seduai menyadi nya bejalai kin. Nyadi tu endo pengaruh pengelemu tulang meri di ngagai tegong. Ngambi ke bisi da kena iya ngelaban orang da menua nyin. Bisi siku orang da menua nyin enda ulih laban ngapa enti enda ngena pengaruh tu. Besi enda tekelih ke iya. Mensia nya udu kering. Batang mengeris. Tagi mesai lagi, agi ulih chabut iya. Nyadi utai bukai, seduai menyadi nya udah bisi magang laban ke udah ada kambuh kami da Panggau. Kenuai tu nya enda lama endur. Laban kami impan nyau ka mupuk ga nguing ngagai menua ti sida mit. Pia ku seduai nya madah ngagai semai. Agi ka berandau semai tadi nan ke seduai iya nganti sida apai iya damu ka pulai ku jaku ari tanah tang ba seduai nya enda udah nadai dipeda iya agi ini. Semai palu tu dani. Nya baru iya nemu nya mimpi dia nya tadi. Tak sai kamah mat asai sepi iya. Nyadi lebuh mai tu dani dia iya ngasaika jari diri nya bisi ngenggam utai. Peda iya utai ke digenggam nya sebaka bendar enggau utai ke diberi orang dua iku nya dalam mimpi iya. Senai Palu Angkat. Ninga senai tu angkat bujang lembau Palu Dani. Ari maya nya endang udah engkukuk manuk kedua kali. Meda laki ke dani senai pelalu musi mimpi iya sereta lalu mandangka utai ke diberi seduai dua iku nya tadi dalam mimpi iya. Ku ti pia, Gerak manak tua dua iku nya ari tu deh nyau ka umbas. Enda sigi umas endur dani pia ku Ujau Lemau. Ninga seduai melaki bini nya tadi udah dani, damu palu dani ga. Senai palu madah ngagai apai iya pasal mimpi iya ke betemu enggau orang Panggau. Dua iku nya tadi lalu ninggal ke uban awak ke bisi dikena tegung seduai kilat tu bejalai. Ninga nya tadi, Damu palu pansut keruai, ngerak magap, ngasuh iya nangkap manuk. Udah nya, baru iya ngerak uchuk iya dua iku nya tegong sebelah kilat. Nya alai sida iya palu dani magang, pingai piring ke depangkang. Seduai menyadi nya tinduk ke tadi pan lalu deh baik pulai ke bilik nyalai senaie lalu ngengkah ke pengaruh nya ngagai pinggai piring nya tadi. Iya perlu nusi mimpi iya ngagai tegong seduai kilat. Nyalai bujang lembau lalu ngasuh senaie su tu tadi nyendia ke rengka piring siti dikena nyambut pengaruh nya laban endang orang sigi bisi utai. Semua cukup magang dia mutak utai nya sigi nadai timpang nadai lapang. Semua bisi dia magang utai ke diguna. Nya alai Bujang Lemau pan lalu ngasuh entuai da mu miring. Piring turun lapan. Udah miring lalu debiau ngena manuk ke tangkap maga tadi. Udah temu nya dia Bujang Lemau lalu ngasuh ipar dia ngerak semua orang ke bedau dani. Sebarang sapa ke ngadahka diri deka enggau dulu agi ari nya, semua sida nya lalu digerak maga memegang. Nya alai iya perlu berengkah bejalai niti ruai, niti rumah. Ngerak orang nya tadi sebarang ke bedau dani. Udah ke digerak maga nya tadi, nya baru semua sida ke deka enggau nurun nya perlu dani memegang. Sida pen lalu begempuru ngagai ruai damu. Dia Bujang Emau lalu nanya ka Kenyap sida iya. Pelaba ku semua kitai ke madah kediri deka enggau mindah. Tentu bisi Kenyap. Enti enda iya ke manah, iya ke jai ga. Entu ga bisi. Tang, enti asai enda lantang, anang nurun niba enggau. Nyelai aku nanya semua kita nya tadi, ni naka pengelantang kita tinduk da balang? Pia ku Bujang Lembau. Jaku siku madah ke diri Rurus ga ke nya. Nadai utai nya nya pia. Tang Rurus ga asai peninduk nadai utai ngachau, ku saut bala mayuh. Aku igat ka mimpi charik sirat dek ramak mayau kami ke Chelum. Ku Jai madah ke meja lembau. Kati ku runding igat igau baka ngan aku nya tau diturun ka aku nya ku iya na nya. Tau aya. Nya enda nganu. Laban nuan nya semina charik ba iku sirat. Sigi baka iya meh kitai deka mindah ngagai menua jauh, ku ujar Lembau. Kati nya pia iga? Ti iya pia nya, kati asai nya sepi enti manah nya? Mimpi bukai nadai iga, nya aja mimpi aku demalam, ku iya. Bah, kati dek daya? ku ujar Lembau nanya aki Cendan Nyeri buah nya tadi. Aki Cendanang tu bagak kenu iya pagi nya. Iya bisi dua kali bemimpi remban udah tuai tu. Aaa pia aku tu udah tuai ada lubah kenu batuk, iya nerakan. Tak Nyelai ke nya aku igat ka aku ngumbai nya jai engka tak manah ga ka aku ngumbai nya manah ka tak jai ga mana ku tudah tuai nai tu sidia mungal awak ke kami tu ninga iya ku sida bukai ake cendan ke nama jelibuh nya tadi pen lalu berengkah nusi mimpi iya. Enda guai ngirup ai dulu aku tu. Nyu rangkai beter ku nyalai nyu didinga kita tebetu tebatu jemah jerita tu. Aa. Nya baru beter ku bisi gerah mimit. Nya engka nyeka bai ragai betemeka mungkin nya kini baka ake cin nan nya. Nyelai ake chenang panoi lalu musi mimpi iya. Tak sai ka mimpi bekayuh aku ikan. Ngili sungai siti besai sungai nya. Enda dek lala aku sungai nya. Nyau ke lama lama aku ke bekayuh ngili kai nya. Dia aku tang meda utai. Tak begelendang sungai ke tengah aku nya endang bisi lalangan laban iya besai endar. Aku lalu mayuh ke perau aku nuju utai ke begelendang tadi. Jam aku semak endar dia daku meda siko orang betangkap enggau baya. Bendar seduai nya belaban peda aku. Kitai mensia nya kering penampak. Iya nya ngelaban baya. Meda baka nya, aku nya sinu ati enggai ke orang nya tadi itam ati ditangkap baya nya. Dia aku asai kelalu ngayuhka perau aku nya nuju seduai ke betangkap nya tadi. Datai aku dia Igat. Aku lalu ngambi tiruk aku ke dalam perau. Dia meh bayar nya pansut mimit. Dia diaku lalu ngentum ke tiruk aku nya ba belakang iya. Bayar nya pan lalu nguda sereta ngeliat. Lebuh iya ke ngeliat nya tadi dia iku iya lalu ngemat luan perau aku. Perau aku perlu karang. Aku perlu labuh ngagai ai sereta alu nyerawah. Nyerawah sereta alu tedani terus ke dunya tu. Pia aku jeli buah wai. Tang gigat nyepi aku nya mimpi ku nya deh. Enda nangka nya aja, kumai aku telalu apus dia. Tang ne. Agi ke bisi ku Joel agi. Pia ku iya, Enda kati ku tampung mimpi diri nya tunggal. Tusi dia meh ku nyelipan anok iya. Udah aku ke dani tading unggal, bekau mimpi aku ke labuh kai nya tadi dia mata aku lama enggai tinduk berundingka ulu mimpi aku nya. Nyau ke pepuas mata aku ke kesap dia aku tinduk baru. Tinduk baru dia aku utai bemimpi asai ke duduk ba ruai aku nya. Aku ke duduk nya tadi benung ngadu ke sentagai duku. Iya meh aku malik ngagai pala tangga dia aku tekenyit meda sawa enggau belalang. Tang ni beki ari tangga nyin telalu nuju ruai saunggal tu. Laban aku ke dulu depansa dia jaku telalu nyerauh enda kala meda utai bansa nya. Nyerauh enda ga aku rari tang mah mengkang duduk ba ruai aku empu. Aku nyinadai ati agi laban ka nyerauh nya tadi. Dia da ke ulut naning igat, pia ko ake sendan. Jalai igat, nama kini tenung mimpi aku dua kali tu. Munyi nya. Ati tu enda ga irau tang meh enti udah nemu reti mimpi nya. Engka ga lantang kini. Pia ku tudah tuai wai. Semua sida ke dia. Sama nadai tentu mua munyi, terubah iya. Mayuh ke merening mua pangan diri. Ba kati deh kitai mayuh pagi tu. Sapa ke nemu reti mimpi unggal nya tadi, tau madah ke iya ngambi ke iya nemu ulu mimpi nya. Ku Damu, amat ga mimpi di nya unggal. Lebih agi iya ke dulu tadi. Asai ba ati aku din mimpi nya amat mimpi rawan tang iya enda jai. Nyau ka sebaka enggau enggi unggal ujai tadi. Enda pia ka kita mayuh? ku Nyelipan nanya sida ti dia. Pelaba aku enda menya jai tang munyi ku Igat. Laki endo semai iya tadi laban menua ke deka digagai iya tujah kitai kit ke bengan udu jauh amat enda jauh enda. Nya alai enda tau nadai utai ke pedis dasai ke kitai din ila ku namu nampung jaku nya lipan nya tadi. Nyadi Bujang Lemau mengkang enda memunyi iya agi mendingka jaku sida dia. Nyau kelama-lama tadi nya baru iya bejaku. Nya alai penemu ngagai kita udah mayuh aga deh pansut ke kita pasal mimpi nya tadi. Asai dinga aku anggap kita nya pan kena mega. Mimpi nya enda jai. Tang kitai enda tau nap jimat. Nya iya tu bendar. Laban nama iya dikumbai orang mimpi rawan? Iya sagi ngasuh kitai bejimat ngereja pengawa. Mimpi rawan tu iya ke bendar nya iya nya ngelalau kitai awakka kitai enda ngereja utai sengapa. Kitai. Njimat bisi atur kitai ngereja nya alai pulai ngagai mimpi aya nya. Iya ke dulu tadi. Mimpi nganu iya tadi laban baya nya dah nadai ngachau iya. Nembiak ku iya yak? Ku iya nanya Jelebuh. Empian iya igan nadai ngachau aku baya nya. Semina iya nya rauh laban iya nya labuh kai. Tang baya nya ulih entum iya ngena tiruk. Nya endang sigi baka mimpi kitai nurunka pengawa kitai tu nya. Nyadi utai ke tau dikirauka kitai mimit iya nya orang ti belaban enggau baya nya. Taja pan semengat iya enda dikelala iya nya, tang iya dijangkaka aku endang siku ari kitai sekaban. Taja pan pia, taja pa aku nyebut iya nya siku ari kitai sekaban, kitai enda nemu deh iya anggap ati aku aja. Kita enda irau. Enda irau ati, enda tusah ati kita. Pengawa tu endang pengawa anak lelaki. Pengawa tu ukai tai muntang, ukai nyamai, sigi pedis magang. Kitai anak lelaki endang enda tau enda sanggup ngereja pengawa ke pedis lalu kekadang tau munuh nyawa ti kitai enda bejimat. Nyadi mimpi aya ti kedua. Nya nadai utai dikirauka nya laban mimpi nya semina ngasuh iya ti sunyi. Nyadi ular ke datai da peda iya dua iku nya belalang enggau sawa nya endang bungai nuing seduai laja niki ngagai rumah tu ninga kitai deka mindah. Seduai nya ngabas kitai kitu lalu madahka sida dipangau din nya tadi enda ulih enggau kitai mindah sida iya. Laban sida deka ngayau ngagai menua ke tisi langit gin. Kina pia ngaum sida iya. Nya utai ke dipadahka mimpi dih ngan tadi aya, mimpi kedua. Pia ku Buja Lembau madahka semua sida ke dia tadi. U ti bekenya kiran nadai ngachau meh mimpi aku. Dua bengkah nya igat, ku Chendan. Nadai tang taja pia munyi ko aku madah tadi. Kitai enda tau enda bejiman. Kati ku deh dah, ulih asai deh enggau kami mindah? Pia ku Bujang Lembau nanya. Nadai ga ka enda ulih agi igat ah, ati tu ransing taar ka enggau kita mindah, Uji tu agi mit suba ke nemu ngereja pengawa aku tu maya bujang biak tu nya nyukung ati nyemak jaku ti baka tu lulus magang meh kenyap kitai pia ke ujar lembau dia iya nyelalu nanya semua sida ke endang sigi orang ke pugu berani tuai kayau dia. Nya kita udah ninga ujai nyeli pan deh nya jeli buah entadi siko agi nya kaban bujang berani dia ke benama jeti ke bejuluk ke ti aur tulang. Iya tu pan sama baka sida ujai nya mega iya baka bala baka enggau sida nyeli pan iya tu nya. Nang siku ari manuk sabung damu tu ti lebuh iya nya mindah misah bisi pengawa ngayau mulau munyi ku jaku orang. Jalai udah nya tadi uhh orang bukai bukai udah deh tanya meh magang dia deh Bujang Lembau tu pan lalu nguing agi anak iya dua iku laban nya orang ke bedau deh tanya iya mimpi anak iya dua iku tadi Tegong Seduai Kilat. Nyadi pia mega Bujang Lemau empu pan lalu bedau ngan usi mimpi iya. Kali ke bisi mimpi tau ke nadai. Nya alai sebedau deh tegung seduai kilat tu nya nyaut apai seduai iya dia sida dia tadi damu empu enggai enda nemu. Nama mimpi Bujang Lembau bisi mimpi ke nadai iya nya tadi. Iya nyalai ke sekali tu peninga mayuh ukai aku sengaja ngelengka ke tu ditu ninggal ke mimpi Bujang Lembau enggau anak iya dua iku nya tang nya tadi deka dikenang aku dalam tusun ti ke empat puluh empat ngini ila. Au ngalai angan da ingat kita betesau subscribe aku rindu nda betemu enggau bala lebuh aku bisi pansut keluar nanya ka keni ko gaya cerita bujang lembau tu ngalai aku nemu bala kita nya tadi nang sigi enggau nang ka ulih meh meda cerita tu ba youtube kelimpah ari aku ninga ka bisi ga cerita siti empu ulu tu.